Dema xweş be, em hinekî behsa naveroka peyama Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan bikin ku bi nameyekî ji êl û eşîrên Ereb re şandibû. Name ne tenê ji bo êl û eşîrê Ereb bû, yanî peyam ne tenê ji bo Ereban bû. Peyam ji bo gelek derdora, ji bo gelek kesan, ji bo gelek dewletan ji bo gerek miletan bû û bi taybetî peyam ji bo hêzên leşkeriyên Kurdistanê û bi taybetî jî ji bo Qesedê, YPG û YPJ ye. Birêz Ocalan ji Qesedê çi dixwaze? Em ê behsa wê bikin. Lê pêşî em hinekî behsa naverokê bikin ka kesên jê haydar ninin, nizanin name kengê çawa çenivîsîn, kenge çenivîsîn. Em hinek behsa wê bikin. Rêberê Gelê Kudabda Ocalan li Girtîgeha Îmraliyê nameyek nivîsiye roja bîst û heştê meha Tîrmehê, Tîrmeha du hezar û bîst û pênc an, yanê du roja berî tebaxî. Hema bi giştî bije dibike çil û pênc roj, çil û şeş, çil û heft roj berî niha name nivîsiye ji bo êl û eşîrê, ji bo serekê eşîrên ereb û ji bo şêxên ereba yên li Rojavayê Kurdistanê, yên li Sûriyê, yên li Qamişloyê, Tebqayê, Dêrazorê, Reqqayê û ew name eger bi mirov binirxîne bi giştî ne tenê ji bo wan eşîrê li Rojava ye. Ji ber çi? Ji ber ku ew eşîr eşîrên mezin in Hetanî Şamê hene, Helebê hene, Hemayê hene, li hemû Sûriyê bêje hene, li Iraqê hene, heta li Başûrê Kurdistanê hene, li Mûsilê hene, derdora Şengalê hene, heta digije Bexdayê hene, heta diçe digije Erebistana Siûdî hene. Yanî kî bi wan eşîran re peymanê çêke, mitefiq be, dikare bandorê li hemû Rojhilata Navîn bike. Ji ber vê yekê ev name gelek gelek girîng e, mixatebê wê jî pêwîst e bi wî awayî binirxînin. Ku em behs bikin Rêber Ocalan peyamê de kê? Ez pêşî bêjim piştre em behsa naroka çawa peyam dua kê bikin. Peyam ji bo Kurda ye, ji bo Ereban e, ji bo hêzên leşkerî ye, ji bo Qesedê ye, ji bo Sûriyê ye, ji bo Iraqê ye, ji bo hêzên Başûr e, ji bo Tirkiyê ye. û ji bo gelê Tirk e. Belkî ji bo gelek dewlet e, heta belkî ji bo dewletên Rojhilata Navîn e jî, belkî dewletên belkî ji bo Amerîka û Îsraîlê ye jî. Ka em bidirixînin ew peyam çawa ji bo kî ye? Rêber Ocalan di nameya xwe de behsa peymana dîrokî ya Kurdan û Ereban dike. Dibêje heta diçe dîrokê behs dike. Dibêje piştî derketina Îslamê û hatina Hezretê Mihemed re êdî Ereb hatine Kurdistanê ku li wê derê dibêje peyman bi wî awayî çêbûye car cî bi cî dewam kiriye heta niha jî dewam dike. Ew peyameke dibêje peymaneke dîrokî di navbera Kurdan û Ereban de heye. Bêguman ereba em dîroka Kurdan û Ereban ji dinêrin ji Selahedînê Eyûbî bigire heta niha. Gelek cara peyman çêbûne û peyemana herî xurt der serdema Selahedînê Eyûbî de bi ereban re çêbûye. Birê re ji Kerkûkê bigire ji Selahedînê bigire heta Şam û Misir û gelek herêmên din bi wî awayî bi ereban re peyman çî hebû û bi wî awayî xwe berf rakiribû. Aliyê dîrokî em nanerxînin, aliyê niha Rêber Ocalan dixwaze çi bêje em behsa wê bikin. Dibêje ji ber ku bingeha dîrokî heye, Ez jî piştgiriya peymana Kurdan û Ereban dikim. Dibêje ew peymana ku we çêkiriye niha êdî peymaneke civakî ye. Rêber Ocalan nav lê dike. Yanî bi awayekî qarantiyê bawergiyê di ereba êdî bi wî awayî destê Kurdan jî xurt dike. Li asta herî jor, li temsîliyeta herî jor ya Kurdistanê bi nameya Rêber Ocalan qarantiyê da ereba ku wê mafê wan neyê bin pêkirin, wê bi wî awayî şerîk bin bi Kurdan re. Dibêje em peymaneke civakî çêdikin. Dibêje bi wî awayî Ereb, Kurd, Aşûrî û neteweyên din yên li Kurdistanê û yê li Sûriyê dikarin bi hev re di ser bingeheke neteweya demokratîk û azad bi hev re bijîn. Yanî dixwaze çi bêje? Dibêje her kes baweriya wî çi dibe bila bibe, irf û adetê wî, çanda wî çi dibe bila bibe, zimanê wî çi dibe bila bibe. Wê her kes azad be bi çanda xwe, bi zimanê xwe, bi nasnameya xwe hebe. Wê qaranciyê dide êl û eşîrên ereban û bi awayekî din jî behsa Qesedê jî dike. Wê behsa Qesedê bikin. Lê di vir de ew peyam Ji bo Sûriye hemnîye jî ji ber ku dibêje modela çareseriyê nîşan dide. Dibêje modela çareseriyê gerek hemû gel, hemû netewe li ku dibin bila bibin, azad bin bi çanda xwe, bi zimanê xwe, bi wekî ku hene bikaribin bijîn. Yanî modela çareseriya Sûriyê êdî neteweya demokratîk e. Ew model yanî eger Şam an jî Colanî neyê serê Ew peymana ku li Sûriye ew dixwazin êdî pêk nayê, vê çaxê Rojavayê Kurdistanê bi wan erebên ku heyre ew dikarin temsîliyata hemû Sûriyê bikin. Ji ber ku ev name ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo hemû ereban e. Ew dikare bandorê li elewiyan bike, li elewiyên berdar û ber awê bike, li. Sueydayê bike, li Durziya bike ji ber ku Birêz Ocalan girîngî dide wan neteweyê li wê derê û peyman ji bo wan jî tê qebûlkirin. Lewre eger Rojava bi wan re peymanê çêke li hev bikin, dikarin hemû Sûriyê kontrol bikin. Tiştê ku di du hezar û sî de, du hezar heta du hezar û pênc de li Iraqê çêbû, Iraq hemû dabûne Kurdan, Mixabin Kurdan nezanî birêve bibin. Tiştê ku Kurdan nekarî li Iraqê bikin îro dixwazin li Sûriyê bikin. Yanî hemû Sûriyê birêve bibin. Ew jî bi wê nameyê tê xurtkirin. Di vir de ew peyam ji aliyekê jî ji bo Sûriyê bû ku model êdî ev e çareserî neteweya demokratîke ji û qarantiyê dide êl û eşîrên ereban jî. Peyam me got ji bo Iraqê ye jî ji bo hêzên Başûr e jî ji ber ku ev êl û eşîr Ew model dikare derbazî Başûrê Kurdistanê bibe. Eger ew îtîfaq li Rojava xurt bibe, wê bandorê li Şengalê bike, wê li êr û erebên derdora Şengalê bikin, wê garantiya Şengalê çêbe, Şengal xarantî be û heta Mûsilê bandorê dike. Ez nizanim ez şaş nebim, ez bawer im eşîra Şemir e, eşîra Şemir in û eşîrê din in. Heta Mûsilê bandoreke gelek mezin hene. Kî bikare bi wan eşîran bertew bigere, heta Başûrê Kurdistanê, heta Mûsilê bandora wan çêdibe. Ji ber wê yekê ew gelek gelek peymaneke girîng e ku Rêber Ocalan wekî peymana civakî bi nav dike di navbera Kurdan û Ereban de. Ew peyamek e ji bo Tirkiyê, ji bo gelê Tirkiyê jî eger hûn neyne ser rê. Ji ber ku niha Rojhilata Navîn binêrin, her tim derdora Kurda cîranê Kurdan Osmanî bûne, Sefevî bûne, yanî her tim du alternatîf hebûne. Yanî yan Tirk yan Fars. Lê niha hêzeke din derdikeve, niha hêza Ereba derdikeve holê. Êdî Ereb jî dibne hêzek. Li hemberî Farisan û Tirkan li Rojhilata Navîn Ereb jî bûne hêzek. Ji Erebistana Siûdî bigre heta tê Sûriyê diçe Iraqê, êdî ew jî dibine hêzek. Ew jî a dixwazin artêşeke Erebî çêkin. Bi vî awayî ew jî alternatîfek e ji bo peymanan. Yanî eger gelê Tirkiyê nayê ser rê, eger naxwaze bi Kurdan re îtîfaqê çêke, ew îtîfaqeke din e, alternatîfeke din e bi wî awayî. Yan jî eger têk jî dixwazin kerem bikin bila peymanê çêkin. Lê Kurd dikarin bi rêya Ereba peymana Ereban jî gelek bandorê li Rojhilata Navîn çêkin. Heta dikarin bi wê peymanê Bigihîjin dibine cîranê Îsraîlê jî. Çima na? Îsraîl jî navbera wê bi Erebistan re ne xirab e, bi Urdun re ne xirab e. Dema tu peymanê çê dikî tê kiriya te bi Erebistanê re, bi Urdunê re çî be, bi wî awayî te wayekî xwezayî hûn dibine cîranê hev. Yanî ji ber vê yekê ew peyam peyam gelek gelek peyameke girîng e. Ji bo gelek derdora em e ku peyam daye. Lê peyama herî muhim ji bo Kurdan e. Yanî ji bo Qesedê ye jî. Rêber Ocalan di nameyê de çi dibêje? Ji eşîra re dibêje, dibêje ew peymana me bê guman girêdayî desteka we ya ji bo Qesedê ye. Ji wan dixwaze piştgiriyê bidine Qesedê. Yanî bi awayekî Rêber Ocalan li Îmraliyê destê xwe li maseya muzakireyê daye. Kesên ku digotin na wê Qesedê nizam tersbîye bibe û yê çi bike û filan bike. Name demekî de hatiye nivîsîn ku Wezîrê Karê Derve yê Tirkiyê Li Şamê li wan deran digeriya, li peymanên din li dijî Kurdan digeriya, ji bo Kurdan tesfiye bike, Rêber Ocalan jî tam ber û we ji wî. Em dibînin ku Rêber Ocalan ne tenê li ser Mazam Zakirê behsa Tirkiyeyê dike, hemû Rojhilata Navîn difikire, hemû Kurdistanê difikire, çareseriyê difikire, siyasetê dike. Destê Kurdan xurt dike. Çawa xurt dike? Niha binêrin ew pêşbînî kiribûn. Bi vê pêvajoyê re êdî behaneyên ku destê Tirkiyeyê de bûn ji Tirkiyeyê standin. Hêzeke meezem da Kurdan. Ji bo çi? Ji ber ku heta niha Tirkiye diçû ji Ereban re digot, digot ew pkk ye, pkk wisa dijminê we ye, pkk dijminê dîn e, pkk ew ê we tune bike, ew hêzên nizam terorîst in, bi wî awayî propaganda dikir. Rêber Ocalan bi vê kongreya pkk, bi wê pêwajoyî re li aliyekê firsed da Kurda bêne xwe din, Hêzên Kurdan xwe amade bikin, pêşiya xwe bibînin, peymanên xwe çêkin, pêşeroja xwe bibînin, paşeroja xwe bibînin û li aliyekê jî ew lîsteyên terorê yên ku destê di cîhanê de bûn, Tirkiyê pê siyaset dikir, ew kart ji Tirkiyê stand. Êdî Kurd ne kart in, Kurd bûne aktor. Kurd niha pêşengiyê dikin, destê Kurda xurt e. Ji bo çi? Ji bo ku tu kes nikare bêje êdî ew PKK ne, bpkk re ne û terorîst in. Lewre hem Ereb dikarin rehetî bi Rojava re peymanê çêkin, hem Amerîka, hem hêzên din, hem Ewropa dikarin danûstandinê bikin. Heta Amerîkayê wekî tê bîra we nûnerê Amerîkayê ku ser navê Amerîkayê li Tirkiyê û li Rojhilata Navîn û li Sûriyê danûstandina dike, herî dawiyê çi gotibû di heftina xwe de? Gotibû êdî YPG ne beşek ji PKK'ê ye. Tirkiye pir aciz bû ji wê yekê. Rêberên min destê Kurda xurt bû. Êdî Kurd niha aktorek in li Rojhilata Navîn, hêzek in, ew jî bi xêra vê siyaseta Rêber Ocalan ku destê Kurda xurt kir, ew kartên destê Tirkî de ji wan standin. Niha êdî pêşiya Kurda wev ye. Kurd êdî li Rojhilata Navîn siyasetê dikin. Ew peyam ji bo Qesedê bû, ji bo çi xwe xurt bike, ji Qesedê re dibêje. Yanî ji Qesedê dixwaze ku xwe xurt bike, xwe bihêz bike. Li ber vê yekê ji piştgiriya ereba dixwaze, ji Qesedê re jî dibêje piştgiriya ereba ji we re girîng e, piştgiriya êl û eşîrên ereba jî bi dest bixin. Ji xwe heta niha jî gelek êl û eşîr piştgiriyê dikin û gelek şervanên wan hene. Ji vê Biriz Ocalan bi wî awayî qarançiyê dide ereba ku êlî wê bi hev re bin û ji Qesedê jî dixwaze ku hêza xwe xurt bike, xwe bihêz bike, bibe alternatîfek ji bo hemû Sûriyeyê. Yanî ji qesed li dixwaze ku xwe bi hêz bike, hêza xwe xurt bike. Ji bo çi? Ji bo wekî alternatîfa Sûriyê bê dîtin. Berî Ocalan behsa hemû çareseriya hemû Sûriyê dike. Yanî çi? Dibêje qeseda te ti êdî qarantiya hemû û ji bo hemû Sûriyeyê pêwîste te bifikirî. Tu mezin bifikirî ne tenê ji bo Rojavayê. Ji xwe Rojava Sêzdeh sal a xwe bi rêve dibe. Sîstemek heye, pergalek heye, artêş heye, rêveberî heye, sîstema perwerdeyî heye, aborî heye. Her tişt heye. Ne ji bo ev model ne tenê ji bo Rojava ye. Ji bo hemû Sûriyê ye. Lewre êdî ji îro pê wê ez bawerim wê qesede mezintir bibe, bihêztir bibe, wê xwe xurtir bike û tedbîrê xwe jî xurtir bike, wê piştgiriyên xwe zêdetir bike. Ez bawerim wê berê xwe bide peymanên ber êl û eşîrên din yên li Sûriyê re Ji bo ku desteka wan jî bigire û bi wî awayî bibe alternatîfek, ew zemîna ku bin pê Colanî de ye, ji bin Colanîyê wê bikişîne. Ji ber ku nayê ser rêya rast. Ew zîhniyeta Colanî zîhriyeta El-Qaîdê ye. Nikare jina qebûl bike. Ya ku nikare jina qebûl bike wê çawa hêza YPJ'ê qebûl bike? Ya ku hêza YPJ'ê qebûl neke, Birêz Ocalan wê çawa wî qebûl bike? Ji ber ku xwedî felsefeya jin, jiyan, azadî ye. Dibêje jin heta azad nebe civak azad nabe. Azadiya jinê kurd azadiya Kurdistanê ye. Azadiya jinê kurd azadiya mêrên Kurdistanê ye. Bi vî felsefeyê Patike pêş û civakê perwerde dike. Vî çawa qebûl bike zêniyeteke ku jinan nas nake destê xwe nade jina. Lewre êdî ez bawer im destê xwe li masê xist, êdî her kes aliyê xwe diyar dike. Ez bawer im Rojava wê bibe alternatîf ji bo hemû rêweberiya Şamiyê û Sûriyê. Ez dixwazim vê jî bêjim. Pisa xuya dike ku hin kesa berî bê hesiya bûn ku Birêz Ocalan name çandiya ji êro eşîran re. Lewre jî bi zanebûn xwestin derawekê bikin gotin Barzanî ji êro eşîran re name şandiye. Lê şandiye lê çi gotin? Tom beriwa jî nawerok nedizanîn Birêz Ocalan çi gotiye. Wan xwest teqlîd bikin. Gotin Barzanî nameyek şandiye û gef li ereba xwe ye. Heyran tu çima gepê li êl û eşîrên ereba dixwî? Tu çima gepê dixwî? Tu çima tehdît dikî? Em em bêjin rast, em bêjin şange. Temam, Barzanî nîyo me şange em bêjin. Temam tu şange tu çima gepê dixwî? Tu çima tehdît dikî? Ew jixwe hewpeymanên Kurdan e, mitefiqê Kurdan e. Tu çima gepê li wan dixwî? Tu rast bêjî gepê li Tirkiyê bixwe. Bêje hêzên xwe li behdî nanê bikişîne. Gepê li Iraqê bixwe bêje Kerkûkî derkeve. Ne wisa.

Hê tu jî nava qedexek ku te ji eçile re çikur kir. Ne wisa. Erê wala go carekê kî digo xwedê yanî ew gotin heye zanî gotina şar dûr e ma min şar jî dûr e. Ez wê bijim. Go yekî hatibû çûbû Şamê û hatibû vegeriya bo Rojava digo bi xwedê de ma ez li Şamê bûm. Me bi mişarê wisa dikir, me bi mişarê lê dixist dar dibirîn, me bi mişarê nizam dîwar dibirîn, me bi mişarê nizam çi dikir. Got yekî bi aqil jê rûnişt bi Ciwadê got heyran Şam dûr e ne? Erê, Şam dûr e lê mişar jî ne dûr e. Karin mişarekî bînin em bizanin ka camêr çi dike bi wê mişarê. Ew jî ew e heyran Şam dûr e lê mişar ne dûr e. Ka nameya xwe daye qe Mesûd Barzanî te çi gotiye. Wala ya. Biborin. Belê peyama Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan a got ku ji bo gelek derdora bû, ji bo gelek kesa bû. Peyameke dîrokî bû, peyameke gelek girîng bû û bi wî awayî hem destê Kurda xurt dike û hem jî peyamê dide gelek hêzên din bi taybetî ji bo Kurda bû jî. Yanî gotineke Kurdî heye, gotina pêşiya dibêje, Der û ez ji te re dibêjim, piştre der û guhê xwe bidê. An jî keça me ez te re dibêjim bûkê te fam bike. Ji ber wê yekê ez êl û eşîrê ereban re dibêjim lê hûn fam bikin. Yanî ji hêz û erebên ze hêzên ereban ji êlên ereban re dibêje piştgiriya qesedê bikin. Yanî dibêje qeseda piştgere pêşgiriya wan bi dest bixî. Ew girîng e. Yanî bi kurtî ez dibêjim careke din peyama Birêz Ocalan ne tenê ji bo Erebên li Sûriyê bû, ji bo yê li Kurdistanê, yê li Başûr, yê li Mûsilê, yê li Erebistana Siûdî, yê li Iraqê, yê li hemû Sûriyê. Peyam ji bo Qesedê, YPG, YPJ'ê bû xwe xurt bikin, xwe bihêz bikin. Peyam ji bo Tirkiyê bû eger tu qebûl nakî, tu peymanê çênakî, em dikarin alternatîfê din jî biaferînin, em peymanên din jî dikarin çêkin. Û peyam ji bo hemû Kurdan bû ku bi wî awayî pêwîst e li ser esasê neteweyeke demokratîk û aştiyane bi hev re bijîn, bi gelê din re, bi neteweyê din re bijîn bêyî ku kesek kesekî inkar bike, kesek kesekî red bike. Û peyamek jî ji bo wan kesan bû ku digot Birêz Ocalan nizanim wê çi bike, wê qeseda firot û wê qeseda nizanim çawa be û ew jî ji bo wan bû jî ku careke din heddê xwe bizanin, tiştê wisa nefikirin. Ji ber ku Birêz Ocalan Dibêje xeta min a sor e. Rojavayê Kurdistanê xeta wî ya sor e wekî roniya çavê xwe dibîne. Her tim dibêje roniya çavê min e. Lewre jî ji bo wê yekê bersivek da her kesî. Em dibêjin em spasiya we dikin ku we li me temaşe kir. Bi hewiya rojên azad, jin, jiyan, azadî.